Awle, tunah chuan voter ID leh aadhar card inhlunzawm dan, inlink dan video tawi te kan rawn ti lang dawn a. A kim chang viau chuan ka ring a, amarawh chu kim lo palawm chuan min lo hrethiam mul a. A hmasa berin smart phone kan neih chuan kan smart phone atang khan voter help line tih kha ka han chhu lut ang a, a lemah hian lo en ila. Tlai hian ka han chulut a tichuan apps play store apps atang khan a ni a chuan chutah chuan kan download anga chuan hemi voter help line tuna heroine a kawh tir hi a ni la a logo hi hei hi kan select anga chuan kan install anga chuan. Ka han lut kha English tih kan thlang ang a, tichuan hemi apps hi ah hemi page hi a rawn lang dawn a ni. Chuan hei rawn lang lenga voter registration results tih te, candidate information tih te awm ta a, chuan tuna error ina faint a kawh tir hi voter registration tihah hian kan lut anga ka han lut chiah kha hemi page hi a rawn lang lenga. Tichuan, hemi pace-ah hian a hnuai ber Electoral Authentication Form, Form six B, tihah hian error in a kawh tir hi kan hmung a, hetah hian kan lut leh dawn a ni. Tichuan, ka han hmet zo chiah kha hemi pace hi a rawn lang leng a. My name is Voter Mitra tih kha. Tichuan, a hnuai berah hian a pawl a inziak fei a kawh tir hi Let's start tihah hian hetah hian kan hmet leng a, tichuan phone number dah luhna tur kha rawn lang dawn a ni, kan hmuh ang hian i phone number kha i chhu lut tang a, tichuan i chhut luh zawh hunah khan tihsual miah loh turna hi fimkhur a ngai a, OTP lo thlenna tur ni vangin a hnuaia send OTP tih hi i hmet ang a, tichuan i hmeh zawh khan a pace ah hian a rawn lang thei em aw aw chuan i hmehzua khan verify tih kha a rawn lang a chu chu chuan hei hi rawn lang leh nghal ang a i have voter id number a lo in chhusang a tichuan-- Hemi hi a lo inchhut sa chuan a hnuai ber a mi next tih hi hei hi i hmet leng a. Tichuan hei hi rawn lang dawn a ni. I voter ID number in chhu lut anga select state tih ah hian Mizoram tih kha i select ang a. Tichuan a fein a kaw tir fetch details tih ah hian i lut anga i nangmah kha i in register tawh chuan a rawn lang mai dawn a ni. A hnu a hnuaiah khan chuan a rawn lan chuan proceed tih hi I hmet leng a, chuan i proceed tawh chuan a next page chiah kha nangma details ho kha rawn tar lang dawn a ni, role boy chuang a nih chuan. Tichuan hetiang hian a rawn lang ang a, tichuan a hnuai nangmah i nih chian chuan in en chiang ang a, a hnuai ber next tih ah hian a pawl ah hian i hmet leng a, chuan he page hi rawn lang a lo in fill up sah dawn a ni. Tichuan, Aadhar number kha i chhulut dawn ta a ni. I Aadhar number kha uluk deuhin i chhulut anga space kha dah lo tur a nia, number kha a inzawm vekin hei hetiang hian i chhulut phei vek ang. Tichuan, i uluk deuhin tisual miah lo turin i inchhulut anga tichuan i chhut luh zawt chuan a hnuai lampang kha han scroll chho la, hei hi a lo lang ang a. I phone number kha i type lut anga email i neih chuan email i dang a, place ah hian Veng hming a nih loh chuan Aizawl tih khan i dah thei a ni. Tichuan chumi tih zawh hunah chuan Dan in tiang a, Dan hi hmet anga chuan hei i lo lang leh dawn ta a ni. Nangma details ho kha chiang takin a dik ngei ni tih a nih chuan i scroll chho anga chuan a hnuaiah hian han scroll chho la, confirm tih kha a lo awm a ni. Chuan kha kha i confirm thei a, i hmet thei a. I hmeh tawh chuan a siam that theih tawh lo a. Tichuan he. Pace a last pace a hi hei hi thank you pace a hi hei hi a rawn lang dawn a leng a chu chu a rawn lan tawh chuan i zo tawh tihna a indawn a ni kha ti chin kha ni se ka lawm e.